Özüne allym jämişdikler. Bir towar adam Hudaýa allýam kadýada. Owadan kep bilen hiç zat idenak. Owadan kep bilen ony muny allýa. Ol adam özüne allýa. Adam Hudaýa allap bilmez ahim. Edil am adam. Mälikül-Mülk bolan Allah Tagalany aldap bolmaz ahyryn. Adam özüni aldaýar, güýmeýär ýalandan özüni. Bil adamlar özüni aldamandyrlar, Hudaýy-da aldajak bolmandyrlar. Jiddiýet, çyny bilen merdi amal müşdikle. Eý jowan dost, eý ýaşdaş dost, agydaňda jiddi bol, imanyňda jiddi bol. Bu bular ýanak bolup bolmaýa. Men bir gysgajyk bir gürrüňde aýdaýyn, uzaga çekip barýadem. Bir topar adamlaň pikiri ba, şijili gürrüňleri şu zamanda agzamaly däl diýip. Hamany biz şu mahal şu Resulullah janyň sahabasynyň mertliginden agzadyk, bir topar adamyň nazary ba şuny agzalmaly däl. Nämeden çürim? Bu zamanda bijirik amel etip bolmaýa diýip. Subhanallah!

Hudaýyň mähebbetine gaşyn özüni ýakynlatmajak bolsa, öz kalbyny bireme arassalamajak bolsa, kalbyna bireme nur salmajak bolsa, onda adam garaňkyň içinde bogulyp gider ahymalla. Bularyň gürrüňini eşidip du adam asmana gaşyn uçup barýa. Bular bir bereket eýesi, bular Resulullahyň sahabasy, bular ewliýalaň başy. Ol adamlaryň maksady şu zatlar agzamany, imallary kör edip, kalplary kör edip, hiç zat, oňam azajyk bir döwür tesbi sananda, men ýaly öwlüýä adam mamyka diýip özüne mutekebbir bolup, şeýtdirip şeýtana top etjek bolýa adamlary. Ony etdirlamar inşallah hiç wagtda.

Mä lä ýüdreku kulluhu lä ýütreku kulluhu. Bir zada men ýetip bilmeýän diýip, hemmesini äpberme diýipdir. Bireme çykdy bolsa Allatagala-da diýipdir. Bir zadyň hemmesine ýetip bolmaýan bolsa hemmesini äpberme, bir mukdar özüňe görä Allaga al. Bala ýaly bolup bolmaýa, ondan biri, müňden biri. Bala ýaly gijeleri zähmet çekip, o ýurtdan o ýurda ylmyň yzynda, imanyň yzynda, öwliýalaň yzynda gezip bilmeýäs. Heftede bir bir sagat. Heftede bir iki sagat. Ýigrimi dört sagadyň içinde bir birje sagat. Agyrym ýok ki. Wakafa Abdullah ibn al-Mubarak ma'a şeýhihi min salat al-işa yusa'iluhu ila al-fajr hatta fassala beýnehuma al-muezzin. Marly bir Imam Agzamyň şägirdi barmyşdyk Abdullah ibn al-Mubarak diýen. Ýasydan soňra bir wagt ustada sataşypdyr. Zat sorap, o-da jogap beripdir. O-da delil aýdypdyr, o-da delil aýdypdyr. Läp Soal sorap, o-da jogap, o-da jogap, tä daň atypdyr. Azan çekilipdir, hä, ertir namaz bolan ýaly bolýa diýip, ikisi-de namaza gaşyn gidipdir. Bunuň jiddiýetini, heý, bunuň mertdigini, bular bir zady bileýin diýip edip zähmetlerini gör, Ýassy namazdan çykyp biri-biri bilen meseläni gürrüň etmäne durupdyrlar. Hatta fassala beýnehuma al-muezzin, Ertir azançy azan çekende, Ertir namaz boldy diýipdir, ikisi de sefe gaşyn barypdyr. Ýöne heýf men gürrüňden çykyp barýan-da, Resulullah janyň ýaşaýşyndan çykyp barýan. Deslapky ders almaly zadymyz jiddi bolmaly. Bir bernama düz Kurany Kerimden çürim. Mesele öwrenmeden çürim. Bu guslyň meseleleri, dehiretiň meseleleri, arazaň meseleleri, zekatyň meseleleri Kurany Kerimiň mesaillerinden. Aýym dur bernamaňa. Ikilenjisi gysgajyk geçireýin. Dir salmaly zadymyz, şijirek amal etjek bolýas, bolanak-da şu zamanda ýoldaş gerek. Gulak as, eý, dost! Öýdäkä-de aýt. Bir zenana hejap raýat etjek bolýa, bilýä-hä şony raýat etmek gowudygyny we raýat etmesizlik haramdygyny. Ýoldaşlary, il-gün içersinde şoňa kömekleşýän adam ýok. Ýok dämi? Özüne görä bir adam ýoldaş tapsyn. Özüne görä ýoldaş tapsaň, zanke ba akli ço akli jof çot mane e bet fe'li o bet gof çot diýýär hezreti Möwlana. Bir akyl bilen bir akyl üýşse, bir iman bilen bir iman üýşse, iki nur artar diýipdir. Zanke ba akli ço akli jof çot mane e bet fe'li o bet gof çot. Bir akyl ozal bir iş etjek bolýar, iman, Elinden gelenok. Ýene bir akyl gelýär. Bir çyra bilen iki çyraň ýagtysy deň bolarmy? On çyra bilen bäş çyraň ýagtysy deň bolarmy? Ýigrimi-otuz çyra metjitde ýanypdy, bir çyra bilen deň bolarmy? Bolmaz. Görüň bu çyralary. Kän bolupdyr içeriýini ýagtaldypdy. Sen-de bir nefer ýanyňa ýoldaş al. Ýene bir ýoldaş al. Ýene bir ýoldaş al. Nury kän bolar. Berekedi kän bolar. Bular Resulalla jan bilen, sahabalar bilen zol oturyşýanmyşdykle. Ondan çürim amallary-da känmişdik. Yhlaslar-da känmişdik. Hyzmatlarda känmişdik, bernamalarda känmiş, öwede düşýänmişdikle. Ýoldaş tap, oturan ýeriňde aý zat bolmaýa, aý zat başaramak, aý ýerde oturma. Yzyna gez taparsyň. Bir ýoldaş, arassa gezmeňden çürimde, şijirik klaslara, şijirik bernamalara, ylym seçilip duran, iman seçilip duran, nur seçilip duran ýerlerden çürimde, ýoldaş tap. Ýoldaşyň, her haçan biri zeýifräk boldy dämi, sen gawylandyr. Sen zeýifräk bolýaň, o seni gawylandyrsin. Şlabir hakykat ýol. Hijr etseň, ola ýaly bolmasaň-da, är gadamynda gezseň, är dek bolar sen, diýýär Magtymguly işan. Şolaň yzynda gezseň, sen-de är bolarsyň. Sen-de öwlüýä bolarsyň. Är gadamynda gezseň, är dek bolar sen.